Essalawmaleýkum hormatly watandaşlar! Bu günki biziň ýygnanmagymyzyň esasy temasy Türkmenistanda, ýagny rus dilinde aýdanda, pytka, adam gynamalary, Şo barada giňişleýin gürrüň etmegi maksat edindik, muňa näme sebäp boldy? Mümkin görensiňiz, mass-mediada giňden şol wideo ýaýrady, Türkmenistanyň watandaşy bolan, oba, etniki buluç tiresine degişli bolan ýaş oglan, oba, urlup öldürilýär. Kim tarapyndan? Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan. Görensiňiz şo elindäki, aýagyndaky şramlary, oba, kellesindäki, oba, yzlary. Oba, bu näme diýmek, watandaşlar? Ilki bilen biz öz döwrümizi ýadymyza salalyň. Oba, ýigrimi birinji asyr ynsanyň hak-hukugy, mertebesi, abraýy üçin giňden göreşilýän döwürde Türkmenistanda şeýle hadysalar ýüze çykýar. Näme diýmek? Beýleki halklar ösüş üçin öňe ymtylsa, biz näme, orta asyrlara gaýdyp gelýäsmi? Hawa, taryha nazar salsak, ine, bäşinji, altynjy klasyň programmalarynda bu orta asyrlar taryhy geçirilýär. Hawa, bolan Rimde, hawa, gadymy Gresiýada, Ýegipetde dürli-dürli gynamalar, hatda Russiýada bolan Drewniý Rus diýip, hawa, nakyl pasažyrdýa-da, agaç hada diýilýär, şo hadanyň üstüne adamy oturtýarlar eken, hawa, üç-dört günläp gynalyp öler ýaly. O, bolup geçen taryhda näme, biz geçmişe dolanyp baryp otyrsmy? Hormatly watandaşlar, bu zatlara dur diýmeli dälmi? O, haýsy haçana çenli dowam etmeli? Hawa, watandaşlar, aýtsaň aýdyp oturmaly. E, biz geň görýäsene, ýurduň içinde şeýle bolup durana adamy şu derejede gynapdyrlar, urup öldüripdirler diýip, a hatda biz ýurduň daşynda özümizem şoňa sezewar bolduk. Türkmenistanyň hökümetiň adamy, özüni diplomat diýip atlandyrylýan, diplomat wezipesini göterýän adam eline kast etgip, adam urarda, oba ýurduň içinde nämesini geň görmeli. Bu niräniň eden etdiligi? Oba, indi şo ýerde urga sebäp bolmagynyň sebäbini düşündirsek, diýmek şol oglan ýöňkelýän günäni, boýnuna goýuljak günäni, diýmek şol inkär etdi. diýmek boýnuna almady. Emma statistika girip görseňiz jenaýat açyş statistikasy boýunça dünýäde ilkinji ýerlerde dur Türkmenistan agtaryş gözleg işi boýunça. Nämäniň hasabyna näme pikir etýäňiz ow atpiçatka alyp şu atpiçatka boýunça yzarlamak ýada aýagy yz boýunça ýada kamera nablýudeniýalerde sležka diýilýän şo kamera nablýudeniýalardan ýazgylardan şu nirä gitdi nirde näme şetdi diýip Şoň ýaly derňelýändirmi? Ýok. Dubinkanyň hasabyna jenaýat açýalar. Boýnuňa almajak bolsaňam şo wideodaky şo sýužetler saýat şaýat bolup dur. Şo şaýatlyk etýär şo wideo. Boýnuna almajak bolsada şeýle ýagdaýda boýnuna goýulýar. O adam ölýämi, bütin bir ömür maýyp bolýamy gyzyklanmaýa. Gyzyklandyrmaýa hökümedi. Diňe Jenaýat işi, ýagny dela tizräk ýapylsyn. Howwa, ine gysga wagtyň içinde şunça delany işläp bildi, şunça jenaýaty açyp bildi diýip, premiýa alsyn. Adam o ýerde ölýärmi, başga zat bolýarmy, hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Şu taýda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň dördünji maddasyny ýatlatmak isleýin. Döwletiň we jemgyýetiň Iň gymmatly baýlygy adamdyr diýen. Iň gymmatly baýlyk adam. Öýüňizde baýlyk bardyr, mümkin, altynyňyz bardyr, kümüşiňiz bardyr, puluňyz bardyr. Gözüň göreji ýaly goraýansyňyz. Näme üçin adam şoň ýaly goralmaýar? Türkmenistan hökümeti. Halkda näme kastyňyz bar? Alişer Sahatowdan başlaly. Alişer, seň näme pikiriň bar şu bolup geçen zatlar barada?

Korkuzy oturtdylar. Nada delit wywody watandaşlar eşidi oturan göri oturan watandaşlar ýazyňlar komentarýada spasibo u menä na poka vsё. Köp köp sag bol Alişer aýdan gürrüňleriň üçin. Şu watandaşlarymyzyň ünsüni bir faktora çekmek isleýän şu taýda gysgaça. Ýadyňyzda bolsa öňräk oba Daşoguzdan Süleýman Tursunbaýew urlup öldürildi sportsmen oglan. Milleti kimdi? Elbetde özbek. Bu gezek kim? Bu gezek Buluç. Heme bu milletparazçylykmy? Türkmenistan hökümeti, Ras türkmen däl diýmek urmana-da hukuk berilýär, öldürmäne-de hukuk berilýär diýip düşünýäňizmi? Gaty ýalňyşýaňyz. Söz gezegini Nargizamat Ýusupowa berýäs. Nargiz apa aýdaweriň, diňleýäs. Salam aleýk watandaşlar. Hemmäňiz jan. Men şu öz gezegimde aýtmak isleýän Türkmenistanda adalatyň ýoklugyny ýene bir gezek gözümiz bilen görüp otyrys şu anda. Ýaňy aýdyp geçeniňiz ýaly Atamyrada Süleýman oglumyz ajylaryň içinde oňadam bir adalaty ýoklugyny da dokazat etdiler. Bu ikinji saparam bolup geçýä. Haýyşt gözüňizi ýummaň. Hemme zada hem gözümizi ýuma ýuma geldik şu ýagdaýa. Häzir biz gürlemesek, biz konuşmazsak, hiç kim bize ýardam elini uzatjagy ýok. Hemmämiz özümize özümiz edýäs. Şu ailesine-de sabyr dileýän. Başlary sag bolsun galanlarynyňa-da. Ama aktiwistleriňem käni närde olduklaryny bilmiyoruz. Näme ýagdaýda olduklaryny bilmiyoruz. Haýsy ýagdaýda, nide, näme edýärler ondanam habarymyz ýok.

hökümetiň wezipesini poruçeniýesinde Turotur Kersen getir diýen ýaly, o şonuň hyzmatyny ýerine ýetirýän o türkmen blogeri indi, bloger diýeli, şahsyýetine ýetmäýin, o Şatlyk Şyhyýew efir etýär, o şu waspitatelmi nämemi şu uçrejdenýäň işgäriniň ýanyna barýar, Süleýman nämeden öldi diýende, Dişini sogurtdy, oba şondan ýogaldy. On dört ýaşly oglan diş sogurdarty dişden ölermi? Bolýa şo soňky günleriniň zapisi şo ýutubda görensiňiz bu utka diýen bir neme bar tas şekilinde ýatakda ýatan adam şo uly täretini şoňa nemedi gandan dolup dur utka Ýagny näme diýmek? Bagra urlup bagra urlup urlup bagyr tüýdülen, gan bolup içinden gelen diş sogurlar-da adamyň içinden gan gelermi? Howwa indi bul buluç oglan o Allamyrat Hudaýramowyň ölümine näme diýjek türkmen hökümeti? Şpal bilen o ýolda demir ýolda ýöräp barýarka teplowoz bilen çaknyşdy diýjekmi? Siz ökde o zatlara on altynjy awgustda hat gowşurmana bardyk, diplomat adam eline kastet giýip urýa, demir giýip urýa, oba öz itleriňizi öňe sürdüňiz. Bu buluç meselesinde näme erteki düzjek? Bu aýdyşym ýaly aýdaýyň, teplowoz bilen çaknyşypdyr diýip. Poýuz ýolda barýarka poýuzdan awariýa bolan diýäýiň, belki ynanarlar. Bolýa söz gezegini Merýemgül gelnejä berýäs. Merýemgül gelneje aýdyberiň diňleýäs sizi. Essalamu aleýkum watandaşlar. Şu ýerde hak-hukugymyz barada gürrüň gitip oturan. Mundan birinji, e, birinjiden bu ölen buluş kardeşimiziň anne-babasyna güç-kuwwat, Allahym sabyr bersin. E, Süleýman oglumyzyň a- ane-atasy, e, enesine, atasyna da Allahym sabyr kanaat bersin. Men 2008 ýalňyşmasam ýa 2009 bizleriň öz obamyzdan Rahmatullaýew

Nur içinde ýatsyn. Kimsä azar ýokdy, kimsä bezar ýokdy. Bu oglan öldi. Bunuň işi gapatyldy. Kimse, kimsesiz oldugy üçin. E, kimsesizler mezaryna gömüldi bu oglan. Bu haçan haçanly Berdimuhamedowlar, Serdar Berdimuhamedow, sen taza prezident olduň. Biz hak-hukumyzy

Hak hukumyzy talap edeli. Sag boluňlar. Köp köp sag boluň, şu talaplaryňyza bizem goşulýas. Gowy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kyrk ikinji maddasyna esaslanyp özüniň söz azatlygyndan peýdalanyp hak hukugyny soran adamlaryň oba ýitirim edilmegine hiç bir hökümetiň oba hiç kimiň haky ýok. Bizem talap etýäs türkmen aktiwistlerine ýurda äkidilen ýeri görkezilmegine şu talaba bizem goşulýas.

Fiziki tarapdan adama şikes ýetirmek, ýagny urmak, tenini kesmek ýa-da gyzgyn material neme etmek, gyzgyn jisimleri tenine basmak, esasan hem haçan ulanylýar, haçanda adam öz islegine görä boýnuna almadyk işini o boýnuna goýmak üçin şol metod giňden ulanylýar. Umuman, hytka diýen sözüň manysy şeýleräk. Alişer Sahatow söz soraýar. Alişer, diňleýäs.
Indi şu ýerde şunyam aýdyp geçmeli, Allamyrat Hudaýramowyň yzyndakilara sabyr, Hudaýym jaýy jennetlerde bolsun,

Türkler aýtýar, sözüň bitdigi ýer diýip. Näme diýmeli? Hawa, watandaşlar, biz gepleşigimizi jemläp gutarýarys. Zoom-a gelen watandaşlarymyza ullakan minnetdarlyk. Hawa, yzynda galan oglanyň, ýogalan oglanyň yzynda galanlara, hawa, sabyr, hawa, berk jan saglyk dileýäs. Tomaşa edeniňiz üçin köp-köp sag boluň. Kommentariýalaryňyza garaşýas. Sag boluň.